Mana kamano nyaka warom ga jwang' kamoro amora mitira ka thuolo makende mwarwaki e chenrono mar duondo nagi mwakelone kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich a pile ka pile chakre saa ang'wen nyaka saa abich nyaka warom ga jwang' ka thuolo makende magoni erokamano maduong' ahinya kuom medo kete mana e chuny onagi tv kaka wan en tarik apar dwe mar apar higa gana prariyo kod Pero kod abich kod mga jwang ka thul ma kendo magone ro kamano donga enya mondo mi idonj kendo wago mbaka maber kabisa. Uh, wan kende ka chel kod awendo na mabende wan go studio kanye kod mga jwang ilongo ni Chelsea mabende tiyo ka chel kod apno um, ilongo ni DTT mabende wadhi go godo mbaka kata ni to chalo nade app ni olos karango to app ni bende dhi konyo wanade kaka oganda ma jokanya na mamemberi kete chunyro nyagi TV kamata chenro ni Enans Tiva James nyakwar nyaronyi 1 uh, Chelsea Yes, yes.
Nade. Ber. Uh, amor amor kabisa kidonjo odiechieng' ma kawuono isdo wakandi mokwongo amor kaka uh, smile mari ber kabisa erokamano steve eh, iwachoga ni wakaka watime ka chunyona gi tv wamor kabisa kabisa kuom rwakika to kapok wachako mm. ada mondo akaw thuolo makende mondo omiyo inyis na janeno kata mana jahera machunona gi tv ni chelsea nyakanye to chelsea nyakwarnga kech eh, luoka nyaka wapakre nyisa ni an anyinga chelsea anyar ng'ama kama to kwaro en kama pakrie matin pakrie matin an iluonga ni chelsea johannes an ah, nyakindu bay uh, okepgem to an anyakwar samuel frederick okendo the man who lived up to his name koro kisewinjo nyinge Ikona ting'e kwar Cedric.
samuel frederick okendo Mhm, koro kisewinjo winja nyinge ting'e gimomiyo awacho ni he lived up to his name mhm. mm. Ah, ber kabisa nyakwar frederick agoro kamano maduong' ahinya kuom keto kuom neni ni chopo chunyona gi tv kendo odiechieng' ma kawuono bende wadago mbaka ni to eh, dtt chalo nade kwongo nyiswa ni to eh, migawo mari man ma bende in godo e dtt migawo eh, roles mari ah, an, an e dtt kacha ka creative brand lead mm -hmm. uh, meaning ni kineno wa oko kacha to mano tija karachiel gi jo communication kod uh, marketing team mm -hmm. yeah.
wow kwadhi mbele to mana ka nasenyisi ka nwachako ni waheroga chako gi ngero nikech ma chunya na gi TV Adundo Jaluo en achiel mm. kuom gigo maber watimo luo kitwa gi timbewa joluo nego ga ngero kawuono mm. wan gi ngero wa ma kawuono wacho ni ling ni kimihi isewinjo ngero ma wacho ni ling ni kimihi ero kawuono kok awinje uh, okay uh, ling ni kimihi kuom kaka kaka awinje mm. en ni ing'e ni ka in jamanyo to kok igolo pachi gima inini onge ng'ade ng'e gi- kar paro ni onge ng'ade ng'er gima idwaro koro nyaka igol duo, nyaka duondi winjre ka ji ng'e ni ah ng'ane ni, ni kamae kamae koro kin jamanyo to nyaka iwuo iwach ni ang'o mimanyo to i- iboyude nade eh. Eh, ling ni kimi mane ma bende koro miga ma bende koro timo dititi ka mano ma mian ka eh. eh. Ah, koro kwa chaka chaka ne janeno ma bende en odiechienge mokwongo mar winjo app mar DTT lernwa ni to DTT ni mokwongo mm. olang'o to en ang'o Uh, koro DTT uh, in full en uh, development tracking tools meaning ni en uh, app mar dongruok to ok en dongruok mar uh, an kende en dongruok mar kila ng'ato migepe, migepe mopogore opogore en dongruok mar individuals kata tije mano executives uh, any kind of business to koro okonyo ji e dongruok mar ohala mar uh, migepe gi mari kaka maybe in jasomo okonye dongruok ni mhm. mm.
ok awinje kama ber ere kaka okonyi ah, en ah, just like the name en ah, tracking tool ma mhm. awach ni koro ka in a career professional mm -hmm. to idwa track career, career skills gi idwa track innovations gi maybe nitiere gik ma igero mm -hmm. idwa luwo ni isetime marom nade to ang'o ma isebedo kitimo momiyo odongo ama gima ok itim mamone dongo kar nyalone. Koro en tool mi itiyo godo timo magi duto to olose in a way mokonyo ni uh, tije mopogore opogore. Koro it's, uh, it's suited for every user needs. Mhm. Mm. erokamano maduong' ahinya wacho ni kata kitimo tije mopogore opogore kata wach ni bende koro kaka e- e- e yor somo kata okonyo nang'o Ah, e yor somo awach ni an kaka sani a- asomo fine arts maybe an kaka wiya tiyo adwa ni asom gik mang'eny mang'eny mopogore koro okonya ni ineno when you do so many things i lose track of gik misetimo donge mm -hmm. to with how dtt works en, en gima otiyo gi data driven analysis koro en gima nyaka ifide data iwach mm -hmm. ni kawuono idhi idhi e app kacha iwach ni kawuono asetimo ma kama uh, kiny this is my goal for tomorrow koro iyudo ni over time uh, by the time you succeed iyudo ka oginene gimomiyo your strengths your weaknesses to oginene factors that can help you maybe improve on some areas which means it's a data driven tool alafu otiyo gi ai analysis koro okonyi make wiser deci- decisions in the future to koro as a student eh, wan gi kar innovation tracker kacha wan gi skills tracker ingeni you- we learn different skills every day koro eh, kar n- kuma innovation tracker gi skills tracker go be donje to kidwa somo skills moko to koro be o- oguide in the right channels minya yudo gik somo matin tin kama
Awinji nikech ing'e ni sama koro wacho ni traka traka ji mang'eny wawacho ni to wan mana gi traka mar gari kaki traka mar apiko na jok mokawo loan traka mar simu uh, by traka eh. uh, kaka anyalere maybe awach ni ka in jatim ohala mm -hmm. to iketo ikelo stock mm -hmm. dong stock ni nyaka ilu kaka stock mm -hmm. ni mm -hmm. isebedo kiuse pesa mosedonjo profit miseyudo kata losses misebedo godo that is tracking koro mm. mane gima manisha gi traka koro iluwo kaka nini gini dongo like ohandi ni odongo losses mise make profits gi your areas of strength gi nini strength nini kan kuonde minya improve mm. Mm. ma your target audience gin jok matimo ohala machalo nade Uh, like I said earlier, mm. and target audience and wide, mm. niwacho lose in a way ma osuit every user needs. Koro bed ni an daktari, anya tiyo kode, obed ni an student, atiyo kode, obed ni an japuonj, obed ni an uh, CHV e community kacha, obed ni itiyo e company maduong' no, like wan gi different features made for different people, made for different needs. Mhm. Mm.
ma tiende ni kata mana jal ma bende koro timo ohala matin Eh. wach nikech sani ing'e ni bende koro uh, job opportunities jok ma bende koro onge tije mang'eny sabi- kabisa kabisa gin jogo matindo kata mana Gen Z Mm. e, ere kaka ma bende nyalo konyo rawera matin Ah, kwanza ing'eni app ni ke- ka nilose Uh, the, the main accessible feature uh, en feature ma kila ng'ato nya access eh, to ng'enygi gin rowerni to iyudo ka feature ni the basic feature en gi nini mood tracker meaning waning'e ni e kinde masani gik mang'eny chando parruokwa to iyudo ka koro itrack moods gi itrack uh, apart from nini career skills innovation gi financial tracker uh, under the basic gini ni inya track moods gi daily moods to koro iyudo ni uh, ndalo man kamae uh, mago e gik manya timo koro konyi konyi kar maduong' anya track nyaka moods ma ng'ato mari mari wuon To mar ng'ato ok anyal mar ng'ato ok nyal security mar gine ni ok yieni were kaka dhi okay when you say ni anyalo track mood mara like gini nyalo nyisa kaka paro gi kaka feel Ah, okay emotional kar emotional regulation kacha dong wan gi mood tracker iwacho ni ah, kawuono ichiew ka ijony Nyaka kawuono- ifeede. eh, nya- en gima nyaka ifeed ifide gi information daily yes oma nyiso ni otiyo mana gi mosebedo fed go O- eh, otiyo mana gi gima osebedo fed koro ing'e ni nyaka ginene be ni what are you grateful for what are you hoping to do for the day gik moko ailago Mm. Koro ing'e ni okonyi gine ni keep track of your goals be niwach tinde ji ng'eny gi goals gidwa ni wacho ni ah, 2025 magi goals gik madwa timo te mm. yeah. to ere kaka koro uh, nikech uh, wan bende gi other apps mopogore opogore wan kacha gi chat gpt wan mm. kacha bende gi ama bende koro biro sani gi ng'eny moloyo yeah. Mm. to mari ni o- okeyo marach bana ok onyalo bedo abit cumbersome nikech en nyaka fide nyaka mie history bla bla gik motimo but kadhi ei kata mana ChatGPT Mm. to awachona kata rawera ma bende somo Mm. tawacho ni adwaro skills moro kata mana mag IT tanyisa niya atype to to miya everything immediately Dong, ere pogruok Mm. Po- e- ineno gima pogo dtt gi apps moko gi Mm. en ni obedo ineno kaka iwach ni kidwaro apps mar uh, mood tracker nyaka idownload app moro kidwaro awach ni ero ai intelligence nyaka idhi e chat gpt kacha idwaro nini mag uh, ohala ni idwa timo crm gi inventory tracker nyaka idhi e b- nini app moro koro unlike siloed apps yudo ka dtt en nini an all in one platform Oting'o like nini mag apps mopogore opogore. Koro you can do everything on the same platform. Ok koro ni i download, idhi ka i download ma, idhi koni i download ma. En, it's an all in one platform.
Iwacho kacha no track bende progress mar ng'ato. Au track progress be. Tiende ni kata kaka janyuol bende inyalo tra- eh, track progress ma nyathi. Ah, kalure gi Okay. En gi privacy policies mm -hmm. ma awach ni ka, kaka iti kaka meka as an individual mm -hmm. onge ng'a oyiene nini uh, donje nini ga like ing'eni macha en kaka awach ni diary ni mm -hmm. koro diary ni onge ng'ama oyiene somo diary ni donge nikech en mari wuon but now in the nini ka awach ni iwacho iwuoyo wi janyuol uh, maybe idwa track progress mar nyathini ki masomo to maybe in ema koro iginenene e app no mano to e ama awach ni koro kaka e tich e kampuni itrack progress mar jotich niwach uh, ntiere nyaka kutiyo kaka company un kacha karachiel e organizational tracker koro un e platform uh, like a team dashboard koro utiyo kacha ma manager nya track ni uh, ng'ane ne kama ma emotimo kawuono this is the level of contribution gimoro ainano but now on the like personal uh, development tracking kacha mano to mari wuon ma koro emotional ginene in eminya wacho ni ah mae eh, ema ayie ne boss na nya neno when it comes to now your personal gin- nini kacha to ere kaka iyudo dtp ni DTT uh, it's still under review but kidwa wan gi e mbui kacha i- inya yudowa e mbui kacha to e website wa wan gi nini mar uh, dtt no ma- it's still in the web, it's still the web version in apk ginene file but in gima kidwaro to wamiya miya access ba pod obedo reviewed kata in inya miyowa reviews yes ma en nono And no, okay. Uh, for now, uh, the accessibility, of course, it's free, but uh, uh, given the different features, nitiere nini uh, li, malipo mopogore opogore kalure gi nini midwa tiyo godo. Niwach nitiere the basic feature, of course, ma kila ng'ato nya tiyo godo. Then kawach ni koro kaka in ja biashara idwaro nini moting'o CRM, OKR gi KPIs, Nyaka ichul ne nini nini mopogore go. Awach ni kidwa timo kaka the political tracker maybe un gi campaign e organization nu ama wach ni kata nini politicians gi dwa tiyo gi political tracker kaka gitimo campaign sani ni ginya tiyo gi magi gibe nyaka gichul koro malipo opogore opogore kaluwore gi features midwaro inyalo nyiswa ni opogore opogore kaka malipo opogore Ah, ne kiseche moko nitiere jano ma bende koro nochenro machalo koda kamano to gi- digombo e ng'eyo mathoth motudore kaachiel koda app mar dtt ah, koro eh, malipo kanyo nitiere wan gi four main, fee, four main nini payment ah, plans nitiere the basic plan ma wacho ni en nono mano for the nini personal uh, growth cha ma wacho ni mar personal cha then nitiere pro plan pro plan ni ema omi nini career track o- omi oting'o basic cha gi moko matin koro kanyo inya yudo career tracker financial and then uh, nitiere gi organizational tracker ma koro inya ti godo gi organizations kata migepe matindo tindo gi and then we have the asewacho basic uh, pro gi nini alafu the wan gi civic plan mm -hmm. civic plan ni ema koro yudo ni itiyo godo koro nini madongo dongo gi awach ni ineno kampuni awach ni koro kaka coca cola uh, ama awach ni political ginene ni ama tije madongo dongo gi ginya tiyo godo niwach oting'o different features the, uh, under the same civic plan iyudo ka gini wanya customize ni kaka idware uh, kaluwore gi nini company un kaka nitie koro egin nini uh, malipo opogore kata within the civic plan cha yudo ka nini be pod opogre matin niwach en quote based Mhm. mm.
Koro nyine en quote based. en quote based Erokamano maduong' ahinya wan kandi kaachiel koluongo ni Chelsea ma bende pod nyuo kacha mbaka kodure kaachiel kod DTT ni. Eh, ma nyiso ni sani to koro pod onge nikech apps mang'eny yudo e Play Store sani pod onge e Play Store. sani pod onge play store Mhm. mm, but uh, inya yude e nini e mbui kata e website e ginene dtttools.com odtitools.com Mm.
Aha.
ne jogo mabende school school sachi bende wanyalo wacho ni skunde wang kabisa kabisa Mm. iwacho ni onyalo trace a emotional something onyalo tse- trace kata ka bende school nigi a lot of stress nyithindo Ah, ing'e to ni mean that uh, onyalo onyalo miyi some signals in prior Ah, koro ing'e ni with the school setups anyanyiso ni jopuonje ema tiyo kode Mhm. ah, gi nini ah, administration niwach nti nti skul ok oyienigi bedo gi simbe skul Ah, koro the only nini ma nti skul nya bedo involved en kar performance kanyo And, but then again inyalo inya track godo gimomiyo nini performances moko timo maber ama ginene koro kar kanyo ema inya wacho ni nini students nya tiyo kode but generally wang'e ni students ok oyienegi bedo gi simbe e skul Mm. eh. Donge koro kiketo database mano wacho cha koro school nyalo keto Eh, database ma yes. all the the students and all that eh, ka kamano to yes onya tiyo kamano plus performances and everything nikech ng'eny ni administration of course ema dhi tiyo kode Mhm. mm. e, e, app mane madwa chalo gi dtt ni Ah, your sister app our sister up Ah, okay There are so many. Uh, wach ni eh, kaka one ma ng'eny joma mine ama nyiri kan tiyo godo to track their nini menstrual cycles ma kaka flogere ka they track nini the dates and everything and then i can say now like the organizational suite uh, nya wacho ni gimoro kaka google workspace ama the other one is microsoft outlook Mhm. eh, Oh, mano chalo gi gimotimo ni. eh, but koro ing'e ni en oting'o nini mopogore opogore koro kanya wach ni nitiere specific m- which is our sister app Mhm. eh, koro oting'o like nini from different uh, mop, nini mopogore opogore koro en godo in one Gi sani ma bende koro wawuoye ni DTT osetimo osego okang' maromo nade? Ah, en gima okay, nobedo launched Kisumu but wa waenea kuonde moko niwach ah, en gima wadwa tere nyaka oko mar Kenya, wadwa tere ne jirendewa matin but it's a global, it's a global tool. Wadwa dhi nyaka Loka cho. Mm. Eh.
ma gi sani nitie jok mutiyo godo ma bende seche moko ose buy the idea mar app Eh, ji, ji, ji mathoth osebedo ka eh, manyowa ma kata sani one of our members ah, is uh, working with an, uh, nini- uh, otiyo gi institution moro ma US based ma koro en odwa konyowa to tap into the international market koro manyini from the other borders but en gima it's a, it's, kaka asewacho it's a global tool ma koro it's uh, set to go further than just kenya and africa mm.
Eh, ma ke- kelo kamoro achiel ji kanyakla yeah. mm. aking'iyo bende gi sani wan iluongo ni wan e e era mar technology Yes. AI. AI. Eh, eh, eh, inyalo wacho nang'o Uh, okay ing'eni sani gimoro amora en ai kaka gi kar wach dhogino but uh, nini wabe en ai integrated meaning ma analysis gita otiyo gi ai mi analysis ma, gi analytics ma, magigo eh, kipimo ne ng'at ma bende digombo winjo gini mane e, e, e, e language ma bende owinjo kata mana is an layman's language mondo mi owinj gini maber ne jalo mok ti gi AI kata mana kambi mok ti gi AI, gi, gi, I mean, gi DTT Mm. eh, ponono ni itiyo gi appne Mm. eh, yot mane modhi keloni Ah, ber DTT en ni it's uh, olose e yo ma kila ng'ato nya tiyo kode Uh, you know we have uh, people more i different backgrounds nitiere ng'ama of course o- j- jomoko dhi school jomoko ochopo class aboro jomoko class apar gariyo kacha koro when it was made the user interface olose mayot tiyo godo ma ki- jal mara- moro amora nya tiyo kode alafu another ad, an advantage en ni we have offline accessibility Ne koro jal mani dala kuma remote kucho nya tiyo kode Ni- some of the features without having ni- need to go to without needing access to internet. Da- o- ok oti gi data Uh, like okay for sync For internet, eh.
yes eh, but donge nitiere gik moko ma nyaka isync you need to have uh, data but en gima inya tiyo godo offline okay yes Ma kamano maduong' ahinya kapok wadhi mabor kabisa ing'eni to members ma bende koro ne chenro ne wacho nang' kok kamano to wadadhi mana e break matin kang' waduogo to wadhi chako achaka ni to uh, members ma bende koro okete chenro ni to wacho nadil koro mgejwang' med kete mana e chuny na gi tv ja koro mgejwang' kama bende pod wamedo tayo chenro ni kaachiel kod nyadendi chelsea ma en kacha the brand ambassador mar app to miluongo ni DTT. Ponono ni pok iwinjo gima chalo koda kama nyaka dongo jwang' ma emomiyo wakelo ni godo kaka chunyo na gi TV mondo mi ing'e ni wan gi acha gi brand kata mana kambi no miluongo ni DTT. DTT. E, ma koro osewuok oko mar konyo oganda. Med kete mana chunyo na gi TV kanyo waduogo bang' sama chuok.
Too Janagi TV, Adu Vijalu.
nyakora moga jwang' chunyo nagi tv kaw thuolo makende mago ni erokamano maduong' ahinya kuom kete mana chunyo nagi tv mana kaka jodongo machona jodong luo jodong abila ne tiyo kod oseke Ka ne giywa busa kendo ne miyogi mor. Mae momiyo chunyona gi TV kelo ni kacha oseke mopogore opogore. Wan goseke mar aguch siasa. Oseke mwatiyo godo ka wakelo ni kacha josiasa mopogore opogore kendo waywayogi kwayo pachgi ni to en ang'o ma bende gigombo timone ja piny e koromga jwang'. Wayo oseke wan gi oseke mayo MCA, oseke mayo mbunge, oseke moa e Women Rep, oseke ma bende koro ywayo gavana mar Nikorom Gajwang' kendo ka gigo mbaka ni to ang'o ma osebedo ka gitimo to en ang'o ma bende gidom ka gitimo Nikorom Gajwang'. wan kaachiel kod oseke mar duond onagi ma en oseke mwa ywa godo paro mopogore opogore Nikorom Gajwang' gino mosebedo ka sako it gino ma bende osebedo ka mulo adundo jaluo paro ma mulo ita paro ma mulo adundo dhano paro ma bende kata weche ma sako koro ga jwank kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e wut ndagi ang'o mosebedo ka dhi mbele jalo man gi chuny lit jalo ma bende koro digomb bedo kaachiel kod gino ma bende gombo nyiso oganda wan bende kaachiel kod oseke maywayo weche mag ohala oseke maywayo jolony waseke mwa jogo ma bende koro nie timo olni mopogore opogore e bombe mopogore opogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare smart fish Smart fish. ma chenro mar onagi kod ohala auso rech e dho nam mar dunga beach madongogi wauso mia abich abich mae mia adek maya momiyo ibed ni in ja ohala ibed ni jal mabedo kod ogom chako ohala kono gajwang' wakawo thuolo makende mar rwaki mondo mi ichopi e chuny onagi tv kendo twak koda jopiny magi duto te timore mana e chuny onagi tv adundo jaluo mae momiyo watiyo gi chunyonagi tv mondo mi wakel gigo ma bende wagombo gigo ma bende in kaka janeno isebedo kigombo kod mweji wang' kamoro amora mitiere chunyonagi tv rwaki mondo imak luwowa e facebook page magwa chunyonagi tv luwa e tiktok page marwa chunyonagi tv kato isubscribe gi dongere e youtube channel marwa ma chuny onagi tv luwa nyakoro mweji wang' e chenro magwa Lando nya piny kamoro amora midhiye, wach en mana chuny onagi TV. Kichiemo, chuny onagi TV. Kidhi skul, chuny onagi TV. Kigo mbaka, chuny onagi TV. To kata kis chuny onagi TV, adundo jaluo.

Mana kamano nyaka warom gajwang' kamoro amora mitira ka thuolo makende moroki kendo e tielo no mar ariyo mar duond onagi mwakelo ni kacha odiochieng' ma kawuono ka bende wago mbaka kaachiel koda nyadendi Johannes Chelsea nyaka warom gajwang' bende koro wagogo mbaka en Johannes dong En Johannes. Johannes Chelsea ma iluongo ni Nyakindu nyakwar Frederick ng'a samuel frederick okendo Eh, nyakwar Se- nyakwar Cedric Sam, nyakwar samuel frederick okendo hey, kwaruni nen nen nen nen jenzi Ai, o- e bana gi nyige kizungu erokamano maduong' ahinya e wagomba kakachre wach ni kwaduogo e telo mar ariyo twadhi kawo thuolo makende mondo basomane ote mag janeno mabende koro kete mana e chuna gi tv kare wan ka gi jeja dero wacho ni uh, ah, loy jones karibu sana rwa kacha loy jones wuonya molo daba loy jones dina tieno agwe elfas lizra chuonyo mwanda jaka jwanga esbon migota Uh, then wan kacha bende giluongo ni eh, sandra mudhoni abito nyathi gi solo evalina siko uh, Patricia Omwanda, Wuod Nyangere, eh, Nyadon Chogo, Nancy Nyarbob, Faith Aliana, Queen Martha Ogunja, uh, Mili Nyakwar wa Malanda, Michelle Otieno. Kaeto ne wan kacha bende gi ote moko ma bende wan godo ka ndie uh, wang'eni to uh, ote wacho nang' kapok wadhi kacha cha wang'eni to an gi jo jogo ma bende nosechulo kacha otegi ento giwacho nang'o ka ndie po nono ni in gi message moro amora krom ga jwang' pod inyalo orona mana ote magi ka tinyiso mana tinenowa ka in gi kanyo wan ka bende gi iluongo ni okumukezi okumukezi wacho ni ya comment cha kendo lal nade ya

E, nyalo mana chopo chunyna gi TV kende kae to wagone mbaka maber kabisa kabisa. E, kwadhi mbele, advert ma bende watimono, mane nwadhi watimo kacha kama iluongo ni Dunga. Ne mine ma bende koso, koro uso rech dho wath ma Dunga kacha cha. Mm. Ma bende koro gitiyo gi welo mopogore opogore. DTT ni nyalo konyogi. DTT konyo kila ng'ato, oganda duto. Mm. Uh, koro ka Uh, mon ma uso rech go uh, nitiere ndalo ma of course rech nitiere na mm, seche moko gi rech wuok matin seche moko be rech ng'eny ang'enya koro yudo ka konyogi nikech en gi nini mo- en gi features mopogore opogore kaka asewacho yanga eh, ma iyudo ka the business nini business bi- bit of it Uh, en gi inve- en gi inventory tracker gi sales tracker koro ok- okonyo dokony mon go ng'iyo kaka sales dhi to gi kaka pesa gi donjo gi of course the inventories to po- ponono ni kora uh, uh, let's say ni app ni usekele makawe en e ichude nade ichule monthly kose kaka kawe dichiel no to rumo kose nitiere chudo moko mabende en, en gima ichulo monthly but uh, moko ichulo yearly Okay. Eh, koro kaka wacho ni pogruok ni opogore uh, I mean chudo opogore koro nitiere payment plans mag yearly mm -hmm. kata quarter annually koro kalure gi kar ofuko ni inyalo chule monthly inyalo chule yearly alafu kalure gi uh, features ma idich godo cha be koro payment awach ni koro kaka the court based one en gima ichulo yearly mm -hmm. ka en gima for the organizational nini for the audit organizational development tracker en gima ichule yearly o ichule yearly yes aha erokamano maduong' ahinya koro mondo jonjo ni kacha kwene koro app no ichulo kacha yearly uh, apps gi bende iyudo ka bende niga gi insecurity mathoth kabisa mm. wan bende seche moko inyalo bedo gi app then uh, through that app seche moko ng'ato nyalo invade information mari how secure is this app uh, kaka asewachanga wan gi privacy policies ma kata wan owuon ok oyienwa ng'iyo information gi ok wanya ok, we, we, can, we don't even have access to information wan tijwa kata e backend en koro ni maybe we will gi password ni mwanya konyi recover the password but kata wan waonge access to your information mm. macha en ma kise yawo account ni to kaka iyaweno en mana mari the privacy policies mani kacha ok oyienwa kata wan yudo access to your information mm -hmm. mm.
ok oyie ne ng'ata ng'ata ok oyie ne ng'ata ng'ata mm. Mm. ma the plan ma dtt koro ne godo in the next five years uh, ah. lek moro ma bende dang' awach ni koro un godo ma bende koro dwaneno ni lek nochopo
lek to ing'eni aluor wacho ni anyalo mitwa but wan gi lek madongo dongo lakini kaka the progress ma bende mikakati muketo mm. eh.
Eh, en gima kaka asewacho wadwa ni en gima wadwa tere global mhm. ma launch mane wan godo ni ne en pre launch we are planning for the main launch of course ka app osebedo deployed ma osebedo reviewed ma ing'e ni pod watimo modifications matin kae gi koni eka obed deployed niwach dong' ging'e ang'eya kwatere sani to maybe i- idhi wach ni ah, nitiere atiyo godo but aneno ka ficha ni maybe ka ok en sawa u- unyalo loko kama koro gin wadwa ni watim magi te kapok obedo deployed but in the next five years will have uh, nini been global wase the global to watiyo gi nini uh, we have will be having partners of course wan gi partners moko uh, ariyo adek moko Mhm. already on board nitie jok ma wan gi waiting list joma rite uh, nini people from okanya golo information gi wan gi people from different organization from different uh, bodies ma rito the app but nitie jo- joma osechako tiyo kode yes Ja as an organization be koro tiyo kode maber kabisa. yes uh, jo organization team matiyo kode kaka kata kaka wan wawuon watiyo gi organi- organizational taka niwach koro wanya wacho ni main organization en kampuni at the same time koro yeah Erokamano maduong' ahinya Nyakoram Gajwang'. Okana ka bende unless ka nitiere gimoro modong' kacha to bende inyalo nyisowa ne inyalo go mbaka gi janeno kinyiso ni to ah, nikech wan ka gi DTT chunyona gi TV kendo wago mbaka. En app ma bende koro da mondo koro oganda Gen Z ma joluo bende koro kaw app ni ochak tigo maber kabisa mm.
giti godo gi winj mitne eh gi winj mitne mm. nyaka ram ga juwang luongo ni DTT eh, mano app ma bende koro osewuok oko kasha mar konyi e yori mar tich e mm. e yor mag ah, gimomora kacha ni onyalo onyalo nyisi ni to iparo ang'o your emotions gigo onyalo mm, mm. Eh, nyisi maber kabisa Ah, kaka inya choga icho ni ah, kawuono acho awinjo awinja kamor Mhm. idhi iketo kacha kiny maybe icho ka chunyi rach ok ginene to acho ni eh, kawuono to enyewe kawuono acho ka chunyi rach akia gimomiyo but kidhi iketo kacha ni ah, kawuono acho ka chunya rach koro iyudo ka Ose, b- b- in one week iyudo ka ong'iyo kaka emotions gi dhi koro maybe uh, dong'e ni nitiere ki, ki in features kata maybe what you are maybe proud of what you are nini your gratitudes for the day koro awach ni at the end of the day wacho ni ah, kawuono kata ka achiewo ka chunya rach lakini amor ni gima gima kama odhi through Koro iyudo ka magi emo ginene at the end of the week iyudo ka omiyi analysis ni emotions gi neni kama but this is what you manage to do so you need to improve on such such areas. wow ano ka bende wan kande kaachiel goluongo ni nyariro dikson junior Eh, bende nie kande mano bende achiel kuom ah, jadtt No, ja DTT manie ground mapek. Eh, go tich kaka sadhi Embe uketo ne traka. Ebe ok oling'. Embe ok oling' koro onge jwang' mana kamano kamoro amora mitie ka thuolo makende mar eh, gone erokamano maduong' anyo kuom kete mana e chunyna gi TV kambe ne wago mbaka kacha mar DTT nyakoro onge jwang'. Ng'e ni wan kaendi mana nikech in. Gima pod apenji kendo en ni DTT ni aneno ka it cannot predict what is yet to come. En mana nyisi your life so chalo gima watimo ni auditing on your daily lives eh? yes uh.
but can it also predict uh, ineno tij koro ai integration manyisi cham mm. uh, wach ni in japur mm. uh, you are farmer to maybe over a given period of time maybe isebedo kipuro atigi ang'o atigi bando Mm. sebedo ka ipuro bando tiyudo ka cham wuok matin mm. ama koro kaka iginene data ni iyudo ka koro odhi nyisi odhi miyi analysis to odhi miyi like uh, iluongo nang'o a uh, way forward on what to do like to improve your next uh, yield yes yield mm.
mm. Eh, koro ebo onya miyi like uh, a few strategies to improve your next yield but uh, Yeah, eh, okay. Ang'e ni odhi contradict matin awacho ni o- ogine ne what you've been doing but then again uh, nini like uh, kodwa mi maybe strategies on what you need to areas you need to work on for future of course development. Mm.
erokamano maduong' ahinya ales ka nitiere wach ma bende digomb nyiso janeno eh, ka koro watieko wach Ah, modong' mm. wach en mana ni gidhi e mbui kacha gi many DTT gi lu DTT gi ti gi DTT app gi miwa reviews uh, obed deployed gi share gi mm. awach nang'o gi nen wach gi ke gi, gi, ke. gi ke wach mm. gi osiepe gi gi kila ng'ato duto mm. eh.
Erokamano maduong' ahinya Kora Mgajwang', iwinjo kaka bende Chelsea osewacho kacha ni watem matek kabisa mondo review wamiyi nade kwadhi kacha to washare. Ah, nitiere review link ma ni- Apane janeno onego winj mano maber kabisa. nitiere review link kwanza kidhi eh, nini website wa kacha ma en ah, nini developmenttrakingtools.com idhi yudo access to all the information everything ma onego ing'e about the dtt app Ah, kidhi e facebook page wa wan gi facebook pages ariyo wan gi dtt app wa- wan gi development tracking journals Ah, kidhi tiktok and development tracking tools

ofisi ni kanye kisumu ka ofiswa ni airport uh, riat oh, riat riat opposite okore primary oh, riat opposite okore primary ma ng'ato dwa neno uto oyie oyie oyie ne ng'ato neno ukoso neno une- unenru mana e app uh, joma manyowa namba be nikacha wadhi share kodgi ma giyudowa godo anyalo share kodgi Ah, we ng'ane ne dhi nininwa kacha matin Ang' watype nigo kanyo. ang' wandik negi kanyo Eh, erokamano maduong' ahinya koro mgajwang' kuom kete mana e DTT app ni ma en app ma bende koro ang'e ni nyalo konyi maber kabisa but odwaro ng'at mok en lazy Mm. Eh, ok odwar en app ma aneno kok dwa ng'ama lazy nyaka ibed ng'at ma kisetieko to idhi to indiko kacha ni kawuono atimo kama do Eh, eh, but Nikech ing'eni gini Kok ne- indiko to odhi miyi false information.
but ing'eni be en i think en aena niwach ng'ato ng'ama nigi whatsapp nyap ginene dong at the end of the day nyaka iyud kaka idonjo e whatsapp kacha kata onge gi gimidhi timo Ok idonje WhatsApp ng'iyo kaka jok ondiko to ichako iringe TikTok.
No, kata dititi kacha be idhi ginene ni e we ang'e ane ni ni- Do you, ni by nani- the do, in, do you provide an entertainment kanyo? Ah, okay uh, kech inter- udil gi emotion ng'ama is emotionally eh, o- o- to dhi dhi marach be nitiere gima nya miye mor kanyo dtt Uh, uh, kar emotions kanyo maybe wanya connected to niwach will be onboarding nini professionals be koro wawach ni kaka psychology psychiatrist koro wanya linki gi achiel but eh, ok anyal wacho ni entertainment nitiere iwacho ni ing'e dititing'e emotion ma ng'ato ng'ano wacho ni ng'ano nyiere ma nyathiedhe e wamany ne il- gas moro mane wacho ni miyo ji osuptal ma miyo ji nyiero chelma laughing girl laughing gas E wamany ne laughing gas Kok kamano nyakwar Mgaji wang' ago erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo nagi TV kama bende wago mbaka kande kaachiel koda iluongo ni app no madi titi. Eh, gima bende ada mondo wanyis jawinja ni kendo kwa luongi kande odiochieng' machielo wado mondo koro wa- wa- water janeno achiel kachiel kaka app ni tiyo. Ma bende wambe kuwuok ka to wanyalo nyisi e watiyo gi app cha. Eh. Koro ing'e ni janeno koteme te- kot kotime kata openjo watu bana busetiyo gi app to wacho ni wasetiyo gi dtt Eh. Eh, watiyo ama gi- development tracking tool Eh, ama development tracking tools dtt omiyo kamoro amora nitie nyakwara mga jwang' med kete mana ka ndie chunyona gi tv wadhi bedo kande kaachiel kodgi kendo juma manyien kama bende wadhi go mbaka to gidhi puonyo to app ne tiyo nade ng'ato yie ne onjo koso nyaka chul monde oyieni bilo app no Ye, nyaka wabil mondi Eh, ma kapok aa to nyaka miu access une kaka otiyo Eh, ing'e kata kiuso njugu ikuongo ionji matin dong Eh, kata joneno wadhi ketonegi link kacha ginya dhi ginen kaka app no tiyo Mm. Ah, alafu ginya miyowa feedback Eh, dong' ng'e ang'a jaluo nyaka kuongo tem mondi nyaka okuong otem Eh, iluongo ni marketing ka be nitiere jok ma ka brand owuok manyien Eh. gikwong girito jomoko nyiewe mondi mondo giwinj kata ka gicomplain kata ka gipake Mm. to nitie jok moko iluongo ni risk takers gin gikawe liwe liwalo ko kamano nyikora mga jwang erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyona gi tv adundo jaluo mane tayo chenro en an steve james eh, nyakwanyoro nyiwan ago erokamano maduong' ahinya ne felix kaachiel kod mumo japicha mara mane sudo kande kaachiel kod nelson mandelo kore ma en medusa mar chenro ni kara mga jwang wan kande kaachiel kod wuod adhiambo ma iluongo ni gerald bonyo wuod seme Eh, erokamano maduong' ahinya kuom kete kende wawacho ni uh, eh, jpg olimowa odiochieng' ma kawuono kaka kamano oritu masani